Khunkawk thlithlei in nan kut kan tlaih ṭhan hna. MPT nih plan pathum a neihmi kha kan von chim ṭhan tuah lai. Mah pathum ahhin pakhat paoh hi hman a si. Le mah cucu pathum cu a min ah pakhatnak ah Suitaha ti si, cun pahnihnak ah Shebyo ti si, pathumnak ah Suiska ti si. mahnak pathum le simkat kan van i rawn pak khin amah MPT nih zei ah thleng kan chiahpiak kan ti si ahcun sui taha timi ah khin tifolh in a chiah le kan sukat khi tani khin kan hman le amah le an on sining cio in an phaisa ei mi ai dang cio ei ning phaisa pawl zeiti kan tuah la timi kha zoh hna usih Pakhatnak cem ah suitaha ti si i mihi suitaha timi hi kan hman bak in anmah nih awṭu in a chiahmi colh si. Le MPT kan i chawnh tikah MPT pakhat le MPT pakhat kan i chawnh tikah minute pakhat ah fang kul le fang sarih a dihmi si. Cun a dang fawn fang kul le fang sarih ṭhiam kha a dih ve. Cun ca kan kuat tikah SMS kan kuat tikah kan kuat ah fang hlei ngai in a kan lak le cun internet kan hman tikah hin ani cu MB pakhat ah 1 MB ah fang sarih in an kan lakmi a si. Pahnihnak ah hin Shebio ti si i MPT pakhat le MPT pakhat kan i chon tikah minit pakhat ah fanghlei ngan an kan ei. Cun a dang phone kan chawnh hna tikah Oridu Teleno bantuk kan chawnh tikah khan minit pakhat ah fang kul le fang nga in a kan ei ve. Cun cakuat tikah khan fanghlei nga ṭhiamṭhiam an kan ei. Cun anih hi internet kan hman tikah fang riat MV pakhat ah fangriat an kan ei ve. Le mahka kha tuah thlen kan duh si ahcun star two three four star three siak khawl mahka kha hme in tuah khawh a si. Cun pathumnak ah hin Swiss ka ti si i Minu pakhat ah fanghra a kan ei ve. Cun a dang phone ori duh ṭi le law bantuk kan chawnh duh tikah khin minu pakhat ah fangkul le fanglei in kan ei. Cun cakuat kan kuat tikah hin anih tu cu fanghlei nga ṭhiamṭhiam a si ve khat ko. Cun anih cu internet kan hman tikah hin minu pa, uh, 1 MB ah hin fang riat in a kan ei ve. Le Mi hi Swiska timi hi phone chawnhnak deuh i kan hman duh si ahcun mi hi hmel ah a ṭha. Kei zong mi ka hman ve. Ruang cu min pakhat ah fangthla lawng a di. A dang cu fang kul le fang sarih, fang kul le fang ngan an ti. Lani hi a man a deng cemmi si. App internet tu ahcun fangriat si ve. Le mi hi Swiska timi hi kei nih tulio kan hmanmi si ve le mi zeitindah kan thlen lai kan ti si ahcun star two three four star siak khawl kan hmeh lai i kata khan sui saka ah ai thleng lai. Le hihi palen pakhat le palen pakhat hi thlen kan duh tikah nikhat ah voikhat lawnglawng thlen khawh a ngahmi si, nikhat ah voihnih thum thlen khawh nga lo. Cucaah cun nihin chun i thlen si ahcun thlen lo deuh cun thaizing lawng ah ngah dingmi si. Makhakha MPT nih palen pathum a neihmi kong sui saka timi kan hman si ahcun kan phaisa kha a tlo deuh lai. Fon kan chuan tik zongah mi ni pakhat ah fanghra lawng si, a si cang lai caah aa tam deuh. Phaisa kan tat ta la ti kha aa van in hrawmhnak ka duhmi si. A zohtu nan zate cung lunglawmhnak tampi ka nei. Bye bye.